Mesañ kabioc'h ya, eo eus ar Ru. Hennezh a yoa sindikal an Derne a-raok ar brezel, e penn sindikal an Derne, ar re yoa parzhel an Derne evit kas o legumaj kwa. Setu yen eo bet karget neuze da ober boñioù da bep hini en deus o c'hoant kaout ludu. Takad ar boñ hag rank kemm mont gant ar boñ d'ar vagachenn hag ur merket war goude pet an doa droad ha pehini da gaout, dus an dour en doa. Setu egile e veze roet deomp boñioù evit lakaomp kan dervez arat, an trechard hor eus sko, 'vije roet boñioù evit kan dervez arat dezhañ. Ya, hag goude e welen eo pet dervezh arall peuzte hag e veze graet an divizion hag e veze roet roet ar pezh a veze se. Veze ket forzh pegement, nann, taget e veze. Tammig e veze ar bara, ar c'hig 'oa 'vez se ivez, ya, ar rojeier-velo hag ar boutailher, tout an traoù. Tout an traoù e veze e komoioù. Hag atav e veze unan e-seg neuze e c'hob ar war-dro pe... Ya, met ar bara, ar c'hig hag ar boued, an traoù-se, ar bouteier, e oant Ikea eo rea. Mais evit al ludu eo ar peizant eo rea. Ya, e be parrez eo ar peizant ober.
Hag amañ e vije bet lakaet mir ludu gant an drevad ma vije bet, ma vije bet kavet. met e veze ket kavet. Setu e-barzh e broioù zo evel war ar maez e rent ket al legumaj. Setu e ouient ket petra d'ober gant o ludu hag o droad hag o ludu. An dra-se un tammig evel ar butun. Tout dud o droad hag un ti-kejiñ butun, memes ar re ne butunin ket quoi. Setu en trafik quoi veze gwerzhet an ti-kejiñ d'ar re a furm ar re vras, re n'eo ket manket butun ganto. N'em doa kamaraded leun ma familh an eviñved hag o doa droad da goutigiziñ memestra, unan trezen. Evit kaout ar bonioù e ranked paeañ memestra an Tegeget, tegeget. Ar bonioù a veze roet evit seurt. Nemet goude e veze paeet al ludu e-lec'h ma vagajent. Me veze roet dek sac'had dit ma tehe dek sac'h a ludu, hag e rankes paeañ an dek sac'h a ludu war ar vagajenn, met e pije ket ennek. Ar bon evit kaout urzh da gaout, quoi. Ar bon evit kaout urzh da gaout, ya. Ya, ya. Setu va breur zo bet dervez gant ar marc'h, eet betek Lanmeur eo bet eet, ha goude diskennet Gwerliskin, ha goude bet eet sizun, hag eet betek Landerne, ha goude savet dre Lesneven, bah er broioù-se an dud o doa ludu ha ne ouie ket petra da bar gantan. ne oa ket ar c'hiz-se lakaat Ludu war ar parkeier leton evit an anevaled, na gant ar petrabez, na an traoù reker da lakaat gant petrabez. Setu ren seurt gant o Ludu, gant o droad hag o Ludu. Setu e oa deuet gantan ar charravoyadur deuet, gant ar charravoyadur gantan tri mil hanter a bouez, e deuet gantan.

Me amañ, ar peizant a oa e penn an traoù a oa a c'helle ivez en em renkañ galloud evit reiñ muioc'h dezho. Ah ya, gwele fall oa gant leun a dud. Rak leun a dud a gave dezho ne doa ket bet o lod. Ya. Lod a lavare an emañ-henn en deus dekaret emglev-domp en deus bet mui a ludu. N'eo ket just kwa. An dud zo karget d'ober ar vicher-se a daou gwele fall. Daou gwele fall. Kar an dud o deus bet mui de goun ne lavaro ster ebet ha tout ar re a gav dezho o deus bet nebeutoc'h, memes pa dije ket bet, a zo tout oc'h ober trouz. Neuze ur plas fall. Ya, plas fall da gaout.